سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ خۆشەویستانی من ڕۆژ و تاعەتی مانگی پیرۆزی ڕەمەزانتان قووڵ بێت بابەتی ئەم جارەمان باس لە بابەتێکە کە دڵنیام زۆرێک لە ئێوەی بیستویەتی ئەگەر نیشانەکانی وەک خەواڵویی بێهێزی ئازاری ئێسکەکان و ماسولکە و ئازاری پشت و و هەروەها خەمۆکیتان هەیە ئەم بابەتە بۆ ئێوە دڵنیابن سوودی لێبینن. چونکە ئەم نیشانانە پەیوەندیدارن بە کەمی ڤیتامین دیەوە بابزانین ڤیتامین دی چییە؟ ڤیتامین دی یەکێکە لەو ڤیتامینانەی کە لەش بە شێوەیەکی سروشتی دروستی ناکات بەڵکو لە سەرچاوە دەرەکیەکانی وەک خۆر و خۆراکەوە وەری دەگرێت سەرتاوان ئاسراو بوو کە تەنها کاری ڤیتامین دی چالاککردنی هەڵمژینی کانزاکانی وەک کالیسی و فۆسفیتە بەڵام توێژینەوەکان ئەویان سەلماندووە کە کاریگەری ڕاستۆ خۆی هەیە لەسەر بەرگری لەش بە تایبە دش بە شێرپەنجە و و دش بە ڤایرۆسەکان. سوودەکانی ڤایتامین دی یەکەم بۆ بەردەوامی گەشەی لەشی و هەروە گەشەی ژیری منداڵ پێویستە خاڵی دوام بۆ هەڵمژینی کالیسۆن پێویستە کە ئەمە بۆ ئێسکێکی بۆ بنیاتانی ئێسکێکی تەندروست پێویستە و هەروەها ڕێگری لە فشۆبوونی ئێسکدانەکان دەکە و لەو کەسانەدا ڕێگری لە دروستبوونی ئێسکە نەرمە دەکات بە تایبەت لە منداڵاندا خاڵی سێهەم هاندان و بەهێزکردنی بەرگری لەش بە تایبەت دژ بە ڤایرۆسەکان شایانی باسە لەو کەسانی کە ڤیتامین دییان تیادا کەم بووە ڕێژەی کوژبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا زیادە و هەروەها بە پێتێژینەوەکان ڤایرۆسی کۆرۆنا لە نێوانیاندا زۆر بەتوندی دەرکەوتووە. سەرچاوەکانی ڤیتامین دی خاڵ یەکەم خۆراک بە تایبەتی شیرەمەنیەکان قارچێک هێلکە ماسی ئەمانە دەوڵەمەندن بە ڤیتامین دی خاڵی دووەم بەرکەوتن لەگەڵ تیشکی خۆر بە تایبەت لە نێوان کاتژمێرەکانی دەی بەیانی بۆ سێی ئێوارە بۆ ماوەی پ خولەک خاڵی سێەن تاوگەرە خۆراکیەکان کە بڕژەی جیاواز ڤیتامین دیان تێدایە شانی باسە لە زۆرینەی دەرمانخانەکان ئێستا بەردەستن هۆکارەکانی کەمی ڤیتامین دی خاڵ یەکەم کەمی بەرکەوتن لەگەڵ تیشکی خۆر خاڵی دووەهام بەدخۆراکی بە هەردوو لایەنی لاوازی و هەروەها خەڵاوی چکەوانە کاریگەریان هەیە لەسەر ڕێژەی هەڵمژین وە دروستبوونی ڤایتەمین دی لە لەشدا. خاڵی سێیەم، زیادەڕۆیی لە بەکارهێنانی شەکر کە ڕێژەی خەزنکراوی ڤایتامین دی لە لەشدا کەم دەکاتەوە، ئەمەش ئەمەش بە یەکێک لە هۆکارەکان دادرێت کە ڤایتامین دی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بە تایبەت لە کوردستانی خۆماندا کەمە.